atabagyemire, agiireyo abashabire ahabw'okuba n'eiteeka rya gavumenti hariho eiteeka ery'okushwera abakazi aharengire omu,
hariho eiteeka ekituuraho omu Uganda hariho eiteeka erikwikiriza omushaija kushwera abakazi abarengire ahari omu, polygamy, customary marriage, noomanya obumwe nitugyenda tubikwata encuri, eiteeka rya gavumenti of the republic of Uganda. kwiha koroniyo tayimu naha tirituura ku customary marriage Kwonka shi abakazi ka nibaheza bakeshanyima? Customary marriage washwera omu buhangwa nk'omunyankore noikirizibwa. Haine oku kya affectingira family nayo family nayo ke Aha nyowe ka ngambe efakiti Okay. obwe n'obushwere oburikwikirizibwa mbwenu omu mateeka ga Uganda hatakagiraho owaakubiiha ngu okushwera omukazi arengire omwe n'ekibi apaana. Shesho waza omu diini kwonka omu Uganda hati omu biragiro washwera abakazi bawe babiri bashatu okabombekyera eki batakwikiriza nokubata omu kaju kamwe buri omwe omushwere omutongore kandi omuhereze ekitiinisa kye nkaki nogyenda nowa ba DC nibakuhandiika ku oyine abakazi bawe babiri ninga bashatu eryo niteeka rya Uganda eryobushwere iteeka erindi eryobushwere nirigira ngu nobasa kusharamu kushwera omukazi omwe. neryo niryo itaika eriha eringi amadiini amaingi agakwikiriza Yesu Kristo niryo garikukuratira. Kandi hariho n'ery'Abaisiraamu erya Sharia naryo riri aho. So tinkaza aha radiyo nkagira ngu okushwera abakazi babiri ngu ninga gavumenti ya Uganda neekiikiriza. Tareeba omuntu atu ashwire abakazi be babiri okatandika kumugiraho oti omunwa apaana ari omu mateeka kandi naaba ahikire. Waahika aha kintu kya single mother hati kankubuuze.
Nikyo naaninkubuuza kankubuuze. Hati nituza aha tujumirira ngu itwe tukaba twine emize mibi. Ti mize mibi yoona ei twabaire twine ku eri mubi. Hati katuze nk'aha kintu ky'okuhungura. Kare omuntu ku yaabaire afa ashwirwe bamuhungura.
Kwonka ku haizire siriimu, ehururu y'okurekyera aho okuhungura yaatandika kukora ki?
Aa-a, yaajugyera yaatandika. Ahabw'okuba ekiriho, okuhungura kukatandika kuba ki? Okw'obwinazi. Eka zaahwerekyerera, zaahwaho. Ahabwa siriimu, N'obu orikushanga hati ba single mothers oku baijwire ngu ku bwatwagumire n'eby'obuhangwa bwaitu hatarimu siriimu hatarimu ki obundi
abaana abari aho hati bataine baishe na baaha bakaabaire baine baishe nto b'okureeberaho kwonka hati eriizooba n'owu waakuba iwe ogumisiriza oine mukuru waawe akafa tokuza muka ye kweshungiramu ngu nooreeberera abaana be. Nokyebeebayo kangahi?
Tibakukutwara omu pooriisi.
Tikiri kirungi.
So hati mureke, mureke, barekere. Orekye okwemerera okareeba abakazi abari single mothers okateekateeka ngu n'obugabe bw'abakazi. Apaana. Abakazi bari single mothers ahabw'okuba abamwe beibabo bakafa tibaine b'okubaza omu bagyeri. Obwakare omuntu ku yaabaire afa oine abaana ba mukuru waawe, ija ondeebere aha TV West yenyine ngu beemutaireho omushaija wa busheenyi arikureeka ahu arugire ngu omukazi we ou yaabandize kushwera n'owa mukuru we akafa. Yaamushwera yaamuzaaramu abaana. Mbwenu ogwo mukazi akaba naaza hi? Bwayeye butari bwire obwo? Hati abakazi boona abaafiire timukubaikiriza kushwerwa. Tikwo kiri? Kiza kiza timubaikiriize kugaruka kushwerwa. So hati omukazi aguma aho, timumuhungwire, omukazi aguma aho naayaayaana. Ekya kabiri, omuze. N'eky'amazima ninkunda eby'amadiini. Omuntu naagyenda ashwera omukazi. atwire nawe omu byaitu ebya buriijo, tamugaitsire, tamwanjwire, tamujugire reero amuhurumuramu abaana. Akiba yaatsya abaana mukaaga, areebayo ow'eibeere ryemereire, aija omu kerezia oba omu kanisa ati mungaite naaza kushwera. Hati naabona omukazi omuto. Twena nitubagaita. Oriya omukazi ou yaazairemu abaana akakora nawe ebintu Ogwo mumuteera goora omumunaga hare omukazi ayayambe. Ahi bagaita, ediini negira ngu omukazi agire omukazi omwe, omushaija, kumbe yatsigaho ondiijo yamutsiga nayayamba. Kandi bariyo baingi. Era n'omu paramenti ya Uganda. Nkahamanya nibagira ngu enshobe, omanya ekibi omu nsi, ekyanguhi, n'okwenda kushara omushango. Kwonka ekirungi tukyenge enshobe aheeri tube niho twagigonjoora. Na hati omu iteeka ry'obushwere ekirikurema namba waani, ku waaba oine omukazi ou otwire nawe, iwe ahabw'ekyo noonda omutsigeho oze kutaasya omusyo ondi omurabye omu dirisa ahabw'enki? Ekyo ediini nakyo zikiremire. Haa teri choice, n'obugobya n'oburyarya.

Single mothers nimukimanya hati za tekinologia zikaija, omwojo ogwo nagyenda atweka omwishiki, omwojo agumizamu okushoma, omwishiki arugamu nkahi? Omwishomero. Aha senior four. Nyina n'ishe bareberera omwana, omutsigazi owanyu akora ki? Agumizamu nashoma, tayine kamogo. Hati iwe oworije kutwara ogwo owu watweka okarekaho n'oha? Reero mukiheza abashaija mwehindurire omu muhini nk'efuka. Reero omushango muguteeke ahari ki? Aha bakazi. Eky'aha muheru, tinkuhakana hariho n'obundi obushwere abashaija n'abakazi obu bakanga kukwatagana birema, baba ab'endwano, baba banga kuhurikizana, musha ekikukira niki? Baitane, nainga buri omwe akwate omuhanda aha ki? Mahogwe. Kwonka obu naaruga ahari TV West omukazi yaagira hariho single mother called Sanyu naashemererwa okumbugana. Haine eki yaanyegyesa eki naantakumanya. Yangira ngu manya ti boona single mothers ngu tibashwirwe. Ngu hariho aba single mothers abashwirwe. Kwonka ahabw'enki nibeeyeta single mothers? Ngu abashaija obuvunaanizibwa bukabarema. wankyenga ngu omushaija naaba ari nawe omu nju ti mwonyo, takozire, tagizire, obuvunaanizibwa bwona okuba omutwe gw'eka kyamuremire ngu ogwe nawe naaba ari single mothers. Mbwenu Kenneth, ery'eizooba erya nyenkya kare ery'okujaguza ekiro ky'omukyara. Eky'okubanza, nikituha akaire okuhaazaana aha nshonga nk'ezi tukareeba ahu kyakuba kishobire ni nkahi obundi gavumenti ahu erikwetaaga kukwata, obundi abamadiini, nainga kureeba ahu ebirungi byakuba biri ni nkahi kandi n'ahu tukwongyeramu amaani. Achievements ninga shi ebirungi by'abakazi bwanyima abakazi kurugayo bakagira obugabe bwabo I think nikirungi munonga munonga kwonka nkoku nabire nagamba kandi na nyeyengyaho eiraka rye nibingi ebikozirweho ebi abakazi babikozire kwonka hariho na n'ebindi nabwo ebimwe ebimwe nabyo ebigiiraho kandi bika of course nkoku hariho akabi muno omurungi tabura kamogo Omuntu abarakamogo. hariho ebirungi hariho na n'ebibi kwonka ebingi Tushemereire kuba nitwega eki aha nsi yoona tukabyesiimira, kandi ebitari birungi tukabigamba nainga shi tukabijumira. Ka tubuuze nkaha omuri Twije nikiija kuhwezibwa Kenneth. Laavu niinga ebakweta rukundo. Ahabw'okuba niinyenda ngu kikire aha nshonga, enshonga ereetsire omuntu oriya oraba ohurikiize oba n'omushija oba n'omukazi amanye ngu Twije tushemereire kwesiimira abakazi abo. Rukundo. Beitu naija kurukundo nesweeka ebibi byona, rukundo waaba oine rukundo nesweeka ebibi byona, waaba okaita omuntu nesweeka ebibi byona, really habaireho ekituza kushanga twine single mothers, habaireho ekitushanga abakazi batiire amaka gaabo, rukundo eyakare bakanteekyereza omushaija,
nabo bariyo, haza abo abahungire abaingi most of single fathers abu orikuhurira bahungire abakazi.

we ninga omu rujungu ngu n'okusharamu okukunda nooba okiteekateekire okishaziremu okigyendereire. Hati ka nkubuuze, omukazi waaza kuhika aha kushwerwa, niiwe nooreebera abashaija baingi abarikukugira ngu bakushwere oyihamu ogu?
Na n'omushaija yaaza kusharamu kusha nawe naaba ashaziremu ati omutima gwangye ogu niwe ogwakora. Nikyo nakugira nti rukundo. n'okugumisiriza n'okusharamu okahamira ki? Ebyo nibitarata na responsibilities. Aha kintu.
Responsibility n'obuvunanizibwa. Ngu hati nasharamu okuba omukazi wawe niwe okaba omushaija wangye, nikiija n'obuvunanizibwa tikyabusha. Nikyo barikugira ngu na n'obugabe bwine obuvunanizibwa. Nokicenga? N'owakuba ori omwana tihariho obugabe bw'omwana butaine buzimwanizibwa. Na n'obugabe bw'abakazi n'omushaija nabwo bwine ki? Obujunaanizibwa. Waayenda ngu tugaaniire munonga aha kintu ky'amaka aha izooba eri? Yes.
Ahabw'okuba amaka nigwo musingye gw'eihanga kandi amaka nibwo obwire obwingi nitubumara omu maka nk'abaishiki, nk'abatsigazi, tubumara omu maka nk'abashubirwe. At any time aha muringo gwona nooba ori omu ka. aha bicweka igana ningira ebicweka nka kinaana nitubimara nkahi omuka ninga ori omuka owanyu ninga obundi ori omuka eshuri eyi okozire eki eyi otandikire so ekintu kya okuba twine abakazi abatashwirwe bazaire baine abaana bari bonka timushango gwabo bakazi.
Hariho abakazi abu nkumanya nyowe Ti mushango gwabo babakazi.
Enshonga ahabw'enki?
Hariho abakazi abu nkumanya abari ba single mothers bwanyima y'okwanga kuza kuguma omu kyaro ngu nanda kuza kukora omu tawuni, iwe oratura omu kyaro, the husband is in the village ninga ari somewhere ari aheeru. Mbwenu mazima reka enshonga tuzigambeho. Yes katuzandikye.
Nyowe Rita nkakura, tata na mawe banyorora, banta omu ishomero, banteekamu ebirooto. Kandi ebyabaire nibimpa amaani g'okushoma g'okwimuka tukateeka amaizi omu baafu tukatamu ebigyere nkashoma, nkimuka shaaha mwenda z'ekiro nkashoma, nkaza omu kihuumuro nikiruga kuhinga nkashoma, ngu niinyenda Mukama nyentsya ku ariba yaanyikiriize nze omu yunivasite Makerere nshome mbe omukazi w'omugasho. Nookireeba? Nyija oshanga waashwerwa omuntu we. Ekirooto ekyeyo n'okuriisa. Ekirooto ekye niki?
N'okuriisa. N'okuriisa. Nka munywani wangye Mister John your husband. Ekirooto ekye n'okuriisa, naayereeba ajwaire butusi, naayereeba naakama, hati orugyendo rutandika. Oshanga nk'abantu abo Hati babiri ababya, ba- of course, oshanga abaka- tibakaagaita hamwe.
oshanga abantu nk'abo babiri baakora ki? Baashwerana. Baashwerana. Aha. Hati obuvunaanizibwa bw'abantu babiri abo n'okugaaniira okuhikaanisa ebiteekateeko byabo. Kandi bombi baine obuvunaanizibwa okuhangaanana. Responsibility nkuru y'omukazi. Kikaabaho kita, omushaija oine okuhangaana omukazi waawe n'omukazi aine okuhangaana ki? omubembe ogwaitu ogwa hati ogu turimu nitugamba ogw'obugabe bw'omukazi n'obugabe bwaki? bw'omushaija. Ahi Uganda erikukimanya ngu omukazi oine omugasho n'omushaija niiwe oine ki? Nookikyenga? So hati nikimanyisa ngu tushutame tute ensi? Nitubaasa noobaasa kuhinga? Naanye naaba nimpurira omu mutima gwangye gwaaba nigwenda kuba bank manager, nkaba bank manager tukashwerana tukakora eka nikibaasika ninga tikikubaasika? Hati twine okuhaajaana ahari ekyo. Noomanya ngu ebyo Ku kyakuba nikibaasika.
baabaikiriza ku baahikayo baabihindura, ku baabaikiriza ku Nabyo baahikayo, tibabihinduriire ku nkati. baahika omu tawuni Mbaara ninga Kampala baatungayo abandi bashaija amaka gaafa. Ah, hati ka nkugambire. These are realities hunu biri. Nyowe naatandika ninkugambira waambuuza ngu rukundo n'enki? Ngu rukundo n'okugumisiririzana, rukundo n'okuhangaanana, kandi rukundo n'okusharamu ngu mube ki? Mube hamwe. Bishi abakazi abu mugira ngu naaza okwo na. Manya n'abakazi baine ekitiinisa ky'okukuuma.
Eky'okugira ngu ningyenda ninsiiba n'abashaija tikikumanyisa ngu naasharamu abashaija abo ngu niinyenda kubyama nabo. Apaana! Ebyo n'ebiteekateeko ebi murikuhurira omu mutwe gwanyu. obundi omuntu orikufuuha n'ekyamazima nabaasa kuba harimu bakye manya ensi tekushushana nakugira nti okushiisha kukora ki okushiisha kukora ki kubaho kwonka tikirikumanyisa ngu buri mukazi weena hati nk'omu politics ei ndimu nangwa hati ebiro ebi mwijire nimukikiriza ngu omukazi noza omu politics kandi oguma ori omukazi w'ekitiinisa. Kwonka obwire obwabandize baagira obwo bakuru baitu baakazibwe baha? Aibabe, abantu bakabagamba eby'ebicweka eihembe. Omukazi akiba minisita hati batandika kukushoboorora. Abashaija abo boona ku bamubyamireho, noogira ngu n'amazima shi? Nikishuba. Na hati omuntu naaba ari okwe. Ba MP abo, busha ogira ngu bagira amaka? Tigaine. Waanoorora enshonga ya Parenti Honorable, Omukazi n'omushaija bashemereire kuba nibakuza abaana, okukuza omwana. Kandi omukazi ashemereire kuba aine rooro mpango y'omu kutwara ebitabo. Nyowe reka nkugambire, ensi neehinduka, kandi ensi kwiha Adamu na Iva baiziire omu nsi, tikweri? Twatandikirayo. Buri kimwe kiine ekirungi n'ekibi, kwonka n'okureeba ngu nkaitwe abantu twatsigaza tuta obuvunaanizibwa obw'okukwontroringa ensi ei turimu. Nikyo orikureeba nyowe ninyehanangiriza abantu omurembe ogwo, ngu oku oriri omwana buroro tikyakigasha oba n'omwojo oba n'omwishiki. Nyowe naamwanyine ninkireeba ngu n'ekyenaku kushanga nk'omwojo aha murembe ogwo atakubaasa kuteeka. Noomanya ahabw'enki? He, timukunda kuza za buraaya? Haine orikuza buraaya otakumanya kuteeka ngu noobaho? N'oha oraakuteekyere? Shi iwe n'eby'okurya noobaasa kubigura omu hoteeri eyo? Nooteeka kumanya okuteeka? nangwa hati tutuzaanira omu Afirika kwonka buraaya tugiihemu za buraaya ezo tuzaanira aha
hati nimwo ninkuha eky'okureeberaho tuzaanira aha kwonka nookuza omwana waawe omuto kumara hariya ahendere
abakatukura abari buraaya shi ka nibaingi nibakubarire haa bakaruga aha bazayo kukora baarugayo baabonayo emirimo kandi nooyangayo titukwenda nabo baze okwe shi batujwekyere nk'eihanga. Hati ku orikureeba n'omuri mbarirasita omu, emyaka ikumi kuruga aha, amaka n'ag'okukwasana. Ahabw'okuba okushutama omu ka nikuza kuba kutakubaasika. N'obu oraabe oine faamu, nooza kweshanga ngu oine faamu oineho abakozi b'okumaneginga. Egyo faamu ei waaba noogamba ey'omuriisa, nooza kweshanga ngu oineho abakozi b'okumaneginga. hakimwe n'omukazi ku araabe yaagiire kureeba ente zaaza kwesherwa. Nookireeba? Iwe waabaho ka waahika omu ka, nooza kureka abaana baitu enjara ngu ahabw'okuba tokaateeka. Hati iwe waateekyera abaana baawe abu ozaire noobemba.
Nyowe ku mba ndwaire nk'omukazi waawe, oguma noondeeba nyitwe enjara ngu tokumanya n'okuteeka eihuri.
That is exactly kandi nk'oku waakigamba. ngu ahi twahika omu nsi egi n'ey'okukwatanisa hamwe. Hoona shi eki kikaba ki? Mazima omukazi ndimu ndwire nindaaga, otakubaasa n'okungira ngu kare ku onteera eminwe, onteera emondi ishatu aha mahega mazima otemu enyaanya nzirye, nfe ori omu nju nondeeba, iwe nooreeba ngu ekyo nikiba kiine obuvunaanizibwa?
Kwonka nomanya ngu impression, first impression matters. Nomanya ngu nobasa kurora omuntu aha maisho ninga ebikorwa byomuntu bikukwangisa ebyenyima ebi yabiire akukorire.
Kwonka mbwenu hati ka nkugambire. Nyowe ninyehanangiriza abatuhurukiizi ngu ensi egi abashaija n'omukazi turimu kutuura omu buteeka, turimu kuyambana kandi okukwatanisa okureeba ngu ensi egi twagiihamu ekyomugasho nk'oku Ruhanga yaatutairemu. Waagyendera obundi ebingi aha by'ensi noobaasa obutahika ahu orikuza. Ku orashwire omukazi n'owaawe. Ku orazaire abaana n'abaawe. Enu eka n'eyaawe. Nituba Abanyayuganda kwonka omanye ngu niiwe omusingi. Mbwenu aha izooba eri ebirikusheesha kiri ekiro ky'abakyara, nyowe ninkwehanangiriza ku orikuba ozaire aboojo n'abaishiki. torikumanya owaakutambira, torikumanya ou Ruhanga ahaire omugisha, torikumanya oraarugyemu. Kandi abaana obundi nibarugamu baine emyoga etarikushushana. Noobaasa kuba ari omwana araagume aha ka, akakureeba, niwe araakutwara omu irwariro, aine omugasho. N'abandi nibabaasa kuba nibaha esente kwonka esente ezo otaine n'ow'okukukwata aha mukono. So n'ekintu kirungi kugira ngu abaana boona tubahe emigisha ey'okushoma, tubahe emigisa ey'okwebaisaho tutashorwire oba n'omwojo n'omwishiki. Kandi obwire obwingi nooshanga baaba ebintu bitarikukora ki? Bitarikushushana. N'eky'amazima hakiriho ebintu ebi turikucumbagiza. Nk'abantu abaingi nikibagumira okukwata omwishiki waawe okamuraga. obundi okamukwata okaba niwe owakora omusika nangwa nitubireeba hariho na family ezimwe okushanga abaishiki nibo bakusingayo oburyo kwonka oshange omuntu yagumirwa nikirugiirira ahabw'okuba ari omu ruganda orundi manya akasheero nikirugiirira eki oraabe nooyenda ku oraabe nooyenda ebyawe bife n'ebyawe noija kusharamu kwonka ahi turikuza omu maisho kandi president Museveni nibyo akwegyesa ngu tokwetaaga kusharamu eitaka. Kyakusiiba nayegyesha Yes. ngu amataka tugakoremu kampani buri muntu omuhe sheyazi boona barireeberere risigareho ahabw'okuba okusharamu twaza kuhika aha poyinti ei tutakibaasa kusharamu kandi purezidenti Museveni areetsire entensa nyingi nyingi munonga so n'ekintu kikuru aha kiro eki okwebuuza nkaiwe omushaija ngu entunguuka ey'abakazi noogigambaho ki N'abakazi abaingi oku turi, abashaija nibo batukozire kubi. Baatataitwe nibo baatuheriire fiizi, banyaanyazi-itwe, baatata ento, kandi mbwenu ku mukuhika agaruka kutweta ombwituura, nyowe kandi binshobera. Kwonka abandi bakaba nibagira ngu ogiine oshwere ota akaagaruka aha?
Kandi okugaruka aha nkahika n'aha? Hati ku baherize ku baakihindura, ngu ku oraareemwe ogarukye aha, hati omushwere, omukazi yaagyenda naamanya ati, Reely, kasita haine ahu ndikuruga so nekyo nakyo kakitaayo kirungi omu buhangwa ahabw'okuba hoona reeba oine owaikiza nanye naba turikiize titurikuja kuhindura aha buhangwa bwa Ruhanga omukazi Ruhanga akamuhanga kuba omuhwezi do you agree with me? omuhwezi w'okuheerera omushaija omuka omushaija eki bamweta nyine eka niwe nyina w'eka omukazi n'omuhwezi w'eka. So waza kushaba okashanga nkoine nogamba manya shared responsibility waza kushaba okashanga ngu haza tinaija mbwenu reka nga shuwa emyenda egyo gyozi I think Konka nyowe nyowe ekikunshesya nikiba kimwe abashaija oku mwenda kujooga emirimo mbwenu okujooga mugyenzi wawe nekintu kibi. Onaze kwozya Toyozya.
Kenneth tokwozyaga. Nangwa Kenneth ka tukigambeho. Tokwozyaga. Mukozi bumwe atakashwera ati na- ku na nashwera kabwe Ku nkyeshembe washwire kwe. washoma- washwera ekyoma. Hati omushaija mazima omwanaawe kukunyiizya ngu naagira ngu Kenneth ngu mutabani waawe. Tinkwetaaga n'okukigamba mazima. Kora nookimanya ngu turi aho. nitutuura omu bwijana naiwe noyeta muri responsibility manya haza kankugambire Kenneth ku orikuza kubigambo omu public abashaija nibahunama kwonka okimanye ngu abashaija eyi bari oku omu maka baine obuvunanizibwa nibareberera abaana baabo nyowe nikyo kinshobera nabashaija haza abandi babikoreire aha nkoni abandi babikoreire aha nkoni abashaija bariyo nibaterwa Kenneth noza aha radio aha obiiha abantu tinkubabiiha.
n'owaakuza omu pooriisi, n'owaakuza omu babeembezi b'ediini, abakazi abakuteera abashaija n'aha nkumu zangye nibakye.
Kuri abakazi nibaza kuteera enduuru oku mukubateera n'amaka goona gakaakingire. Kenneth, Nambwenu musiime abakazi. Abakazi nibagumisiriza, abakazi nibashitamira abaingi, n'amaka gakaakozire ki? Kandi ekinshobeire, Abashaija hati nimwo murikwenda kusiitaamaatamu abakazi ngu nimubonabona kusinga okubakora ki? Ahabw'okuba omukazi na yaabonabona naabonabona n'omwana we takumutsiga nyima shana waama omwaka n'abakazi bakye abakutabanira. Naana mutahi, omwana towangye. Katurebe. Kasha omwana yaari owaawe ahabw'enki hariho single mothers. Mbwenu nyowe ekinkuhabura Katurebe. abakazi abari okwo Mm. n'okugira ngu imwe mwongyere okuhamira aha puroguraamu za gavumenti. Kandi nyowe ninsiima abashaija abaingi, tihaine oku twakubaire tuti batari bashaija, fiizi abazituheereire ni ba ni ba tataitwe ngu tube abaishiki b'omugasho, tube abakazi b'omugasho. Enshonga eriho n'okugira ngu abashaija hati mutiinire omukazi orikweyemereraho. Kwonka nabo abakazi obu bakwemereraho, tibakweyemereraho omu bubi. Nibemereraho ahabw'abaana baabo, nibemereraho ahabw'amaka gaabo. Mbwenu nyowe nimbehanangiriza ngu mutabutamu akaitima. Ku oreshwire oine eka yaawe noogikunda, ogihamiremu, ogihangaane omushaija n'omukazi ahabw'okuba omuri Ruhanga torikumanya entunguuka ahu erikuruga. Nikyo orikureeba ngu puroguraamu za gavumenti okwongyera okwihayo omukazi okw'enyima, okubaasa kureeba ngu nawe yaakora akasente, okubaasa kureeba ngu nawe yaayambaho ahabw'okuba omushaija nawe takuhendeka wenka. Akashashura fiizi, akagura ebitabo, akagura saabuuni. N'omukazi yaayine eki aine naabaasa kukora ki? Okwongyereraho. Kandi n'obundi ku haakugira eki ashoba omushaija ahu atari, omukazi nawe naabaasa kukora ki? Naabaasa kweyamba. Reka tuhurire ahi abantu boona reero. Abaturikiize.
Geoffrey owa Kafunjo N'amazima aha Sande niija kuba ndi naimwe aha Kafunjo Church of Uganda kandi nk'oku yaakihamisiriza ngu eby'amaka n'okworoberana n'okugumitsirizana kandi n'okuhangaanana. Tihariho ekindi ekikwahukana. N'owaaba oine eka naiwe mutwe gw'eka naiwe nooteekwa kuhurikiza omukazi waawe nangwa n'obwire nibuhika noohurikiza abaana baawe. Kandi omu ntunguuka Nyowe ninyongyera okuhiga abakazi hamwe n'abantu ba buriijo mwena okujumbira puroguraamu za gavumenti n'okurwanisa obworo. Owaabanza yaateera esimu bambamweta Frank arikugamba aha by'okwebindisa abaana baaba bari omu by'okwezi, abaishiki. Polisi ya gavumenti neegyendera aha kugira ngu amaka bagongyeremu sente, household income, okubona entaasya aha ka, babaase okwehisyaho ebyo ebi barikwetaaga ahabw'okuba okuheereza abaana ba Uganda obundi gavumenti ekyo tekakibaasize. Na nyimwazyo minisita wa Gender, oba eby'ekikura ky'abantu, ekibuuzo ekyo abany'eishengyero tikitumubuurize ngu gavumenti ekaraganisa ngu eryahika akaire eyambe abaana b'abaishiki okubaheereza pads kwonka minisita agizire ngu ahabw'okuba titurikukora pads omu Uganda kandi nituzimpotinga gavumenti ekyo tekashaziremu okubaasa okureeba yaaba neekibaasa okuzibagabira. Ekya kabiri owaabuuza oba yaateerera nkahi yaaba naabuuza ngu aha bugabe bw'abantu, ngu abamwe ka nibashusha nk'abanyigirwa. Of course obugabe bube obw'okurwanirira kandi turekyere aho okuburwanirira. Kwonka ekikuru tikikumanyisa ngu abakazi baba baine obugabe ngu obuvunaanizibwa nibaburaga aha rubaju. Aa. Nyowe ningira ahi kirikugumira obundi omushaija ahi murikushanga okugumirwa, noomwe omuntu w'omanyiire okuragiira Hati obundi okigamba omuntu kumuragiira akakubuuza ati kwonka kandi eki eki waagamba nyowe ka naaninteekateeka okundi. Ahabw'okuba omukazi aine eiraka, omukazi aine obwongo, omukazi aine ebitoosho, omukazi aine ebirooto. Mbwenu nawe omwikirize, omuhurikize obundi ebirooto ebi yaakuzire nabyo bitakamugwamu. Nk'omuntu naabaasa kwemerera ati nyowe omukazi wangye n'omushomesa, obusente obu akukora nibukye. nyowe nyine omurimo niinyenda kumutandikiraho okuza kuriisa enkoko. Hati oyebuuza oshanga n'omuntu omukazi we nawe yaareeba enkoko neemutamu. Hati iwe omugyema ngu aze kuriisa enkoko, na waazitamu esente niziza kukora ki? Niziza kufa. Kandi obwire obwingi n'abashaija nimukunda kugyema abakazi ngu baaruga aha mirimo yaabo. Orizayini, orizayini aha murimo gwawe, naiwe ogyende kuriisa nk'abandi. Haza nikyo entunguuka eyangire. omugyema eki omutima gwe gutarimu kandi n'obundi eki yaatwire naaroota ariba so aha muheru nookimanya nootuura n'omuntu atashemereirwe hmm. nootuura n'omuntu atarakuhagira omu byorikukora kwonka kureeba nk'omwinazi mwene n'ekintu kirungi ngu mutense mwikirizane kandi mwihemu mwene ekiraakora eki ekiraabagasha kandi omwe yaakigamba ningira yaaba ari jofure ngu n'okworoberaayoberana Eriizooba obundi ku akworoma hariho orundi nyentsya akora ki? Ondiijo ayoroma. Kwonka waayenda kuba obundi ow'ekiragiro omushaija, noobaasa kushanga amaka gataabaasika. Ninsiima abanyambaarira site ahabw'okumpa eiraka eri omu ishengyero okubajwekyera, kandi nyongyera kubahamiza ngu omurimo ogu ninkigukora kurungi. Nangwa abantu abaingi mukaabaire nimushemererwa ningira ngu nk'eriizooba twaza omu kampeyini. Kwonka obwire bwa kampeyini tibukahikire, tukiine obwire bw'okukora emirimo ya gavumenti ei mwatukwasize kandi buzima nyowe ndimu niinyija ahabwa NRM hatakaagira abaababeiha, nyowe nimbasiima mwebare amasimu agu mukuteera, mwebare abaatandikire ebibiina n'abarikubikora gye kandi omwaka ogu naanye ninyija kugyezaho kuhika ahi muri okubaasa okujaguza naimwe ekiro ky'abakyara. Mbwenu inyaburamwe. Abakyara mwena ahi muri, n'abaishiki, nimbendeza ekiro kirungi ekiihoreire ekya nyenkyakare, kandi n'abashaija, naimwe nimbeeta ngu mutwegaiteho kujaguza naitwe. Nangwa abakyara mubatware out, nabo bashemererwemu eizooba rimwe, n'obundi baagaruka, naabaasa kuteeka ebikusingaho ebinuzire. Kwonka tuhagire Purezidenti Museveni na na nrm gavumenti omu biro ebirimu nibyija, kandi n'esente Za PDM tuzikozese omu buryo obuhikire. Mbwenu n'ebyo gumisiriza. Nyowe ninkwendeza gye omu kyaro obone omukazi murungi, aine rukundo eijwire, kora obwire bwahikire. Kwonka nituza kwikiriza.
Nimuza kwikirizana no doubt. You will make a wonderful family. Naza ngu ndi mukazi ngu ndi mushaija. Tikiine ekirikuhinduka. Keep it up. Eeh ekikuru ni rukundo ahagati wagira ngu netereeza byona. Absolutely. Orukundo, okuhaanzana ekitiinisa, okuhurikizana, Obushwere bwangwe abantu barekye kubutiina. Kwonka bamwe nibagire ngu nikaberebere nka ensi ya Isingiro.